Казанның тарихи үзәгеннән саналучы иң матур урыннарының берсе, Иске Татар бистәсендә нинди генә бина янында туктама, ул унтугызынчы-егерменче гасырда яшәгән берәр бай сәүдәгәрнең йорты була да куя. Бүген дә сезгә, дуслар, Каюм Насыйри урамындагы менә шушы алт өстәге йорт турында сөйләргә булдык. Баксаң, ул унтугызынчы гасырда яшәгән Казанның иң бай сәүдәгәре, Казаков йорты булган икән. Ә бу бинаның тарихы турында безгә Габдулла Тукай әдәби музееның өлкән фәнни хезмәткәре Лена апа Тябина сөйләячәк. Безнең каршыбызда торган шушы алт өстәге йорт Казаковлар нәселенеке икән. Казаковлар, кем булган аларның нәсел башы? Ул нәсел башына кереп китмибез, менә бу йорт белән бәйле кеше, ул Мөхәммәтҗан Казаков дигән кеше. Мөхәммәтҗан Казаков Шырданнан китә әтисе аны ялкау ди, әрәмтамак ди, бер нәрсә дә эшли белмисең ди. Әле яшь кенә малай, 14-15 яшьлек малай китеп бара Казанга. Казанда анда эшли, монда эшли, мәдрәсәләргә аның керергә мөмкинлеге юк. Ул нишли башлый? Ул Иделнең теге ягыннан бу ягына ташый башлый товар. Аннары ул арба тәгәрмәчләре белән сәүдә итә башлый әкрен-әкрен генә. Менә шулай итеп, авылдан Әрәмтамак дип киткән малай сәүдәгәр булып китә, нәрсә белән сәүдә итә. Казанда эшләрен җайлагач, ул Әстерханга китеп бара. Анда бер сәүдәгәргә ялланып, үзе тагын инде инде хайран гына мая туплаган кеше, анда чәй белән, кытагай белән сәүдә итә торган кеше белән таныша. Һәм үзе дә соңыннан кырыклап дөя караваны белән шушы Кытайдан товарлар алып килә башлый. Менә шулай итеп э, ул Казаков инде Казанның иң бай кешеләренә әйләнә, иң бай сәүдәгәрләренә. Һәм Бу йорт, бу йорт башта аларның торган йортлары Евангелистов, хәзерге Татарстан урамында була. Ул анда йорт сала, ул йортта аның балалары, уллары туа, кызлары туа. А соңыннан менә бу йортны салып куя инде. Менә бу йорт Казаков йорты буларак билгеле. Ә ни өчен Казаков? Ни өчен Казаков? Ни өчен? Беренче Казаков менә шушы Мөхәммәтҗан була. Аңа кадәр аларның фамилияләре төрлечә. Бер варианты буенча Пугачев э, та катнашкан, Пугачевка каршымы, Пугачев ягындамы катнашкан, аларның бабаларының берсе, шуннан килгән бу фамилия дип бер варианты. Икенче варианты, монсын инде э, шулай ук легендалар бу гаиләдә э, сөйләнелә торган сүзләр буенча 18 гасырда Кавказда сугыш барган вакытта патша 100 ат алырга табырга куша. Менә шушы Мөхәммәд Мөхәммәдҗанга 100 атны, аз закатларын табып бирә. Аның өчен патша аңа бүләкләр дә бирә һәм Казаков дигән фамилияне бирә. Тагын бер варианты бар. Монсысы инде киленнәре Рабига Гөбәйдуллина сөйләгәнчә, әбием сөйли торган иде, качак дигән сүздән качып җөргәннәр алар. Шуңа күрә казаклык. Менә белмим инде кайсысы дөрестер аның. 1875 нче елда Мөхәммәт җан ул э, мәчет төзергә тотына. Ул вакытта әле Шиһабетдин Мәрҗани исән, Шиһабетдин Мәрҗанинең Казан, Булгар тарихына кагылышлы китапларында бу мәчетнең ничек төзелә башлавы турында язылган. Кем ул э, ул мәчетне төзүче? 19 май 1875 ел көнне төзи башларга тиеш булганнар. Ләкин бик каты яңгыр Җаву сәбәпле икенче көнгә күчерәләр. Бу хәзерге Татарстан һәм Сара Садыкова, Нариманов урамнары тирәсендә. Элек Гражданская дигән урам иде ул. Нәкъ менә Гражданский урам бетеп, Татарстан урамы башланган. Мин ул мәчетнең урынын әле беләм, хәтерлим. Мин ул вакытта студентка, аңа кадәр мәктәп баласы, апаларга кунакка килә идек. Һәм менә аларның йорты каршында бу мәчетнең хәрәбәләре дисәң инде, аның инде ул вакытта манарасы юк, менә бу мәчет тора иде әле. Нәк 100 елдан 1975 елда кайбер кайсы бер чыганаклар 70 ел дип саныйлар. Менә бу мәчетне Татарстан урамын Татарстан бит инде урамы ул безнең Казань э, порт Пятимарей, Биш диңгез порты Бик зур шундый автострада итеп үзгәртәләр, менә шул вакытта бу мәчетне җимереп ташлыйлар. Мәчетнең урынын мәхәллә сатып ала, 70ләп гаилә йөри ул мәчеткә. Ә төзелешне нәкъ менә шушы казаковлар тәэмин итәләр. Лена апа, ә менә сез әйттегез, алар казаковлар үзләре Татарстан урамында салынган йортта яшәгәннәр дип. Ә соңыннан шушы йортны Салу бу яшәү өчен булганмы бу йорт? Бу яшәү өчен 1853 елда салына бу йорт. Моны яшәү өчен, монсын инде улы Мөхәммәд Шакир исеме белән бәйле. Монда Мөхәммәдҗан бабай да яши, Мөхәммәд Шакир сала. Мөхәммәд Шакирның э, шулай ук бик кызыклы тарихы. Ул инде э, әтисенең эшен дәвам итә. Аның ике өлкәнрәк абыйлары, Мостафа дигән бер абыйсы була, аның өлкәнрәк абыйлары бу хәтле үк сәүдә белән шөгыльләнеп китмиләр. Шулай ук әтисе Юланнан Астраханга китеп бара, Астраханда һәм Астраханда хәзерге Җәмигъ мәчете, Соборная мечеть, шулай ук Казаков мәчете. Шулаймы?
Каз- Хәзерге вакытта да эшләп килә. Менә Астрахан татарлары безгә караганда акыллырак булганнармы инде, алга таба караганнармы? Бу мәчет сакланып калган. Һәм анда да канал буенда Казаков йорты дигән йорт бар. Менә ансы инде Мөхәммәд Шакир салган йорт. Бу йортны бабай салдыра, э, улы дәвам итә. 1903 елда Пожар була бит, менә шушы пожардан соң дип аңлыйм инде мин, бу йортны яңадан икенче төрле итеп төзиләр. Монда инде флигель дә төзелә, монда зурайтыла бу йорт, бу йорт кына яшәү өчен генә түгел, яңадан инде сәүдә өчен дә кирәкле итеп үзгәртелә һәм бик кызыклы аның архитектурасы. Бөтен кешегә дә аңлашыла торган итеп сөйләсәк, күрәсезме, колонна шикелле пилястра дип атала. Йорт мәхәббәт булып күренә. Ул ниндидер менә шундый классика. Тәрәз кырыенда татарларга бит инде бик тә хас, алар наличниклар ясаганнар матур итеп. Э, ювелирлар гранка ясаган шикелле итеп бриллиантовый поезд дип атала менә монысы һәм дә тәрәзәгә су үтмәсен яңгыр төшмәсен кар төшмәсен өчен тәрәзә өстендә менә бу карниз шикелле әйбер сандрик дигән әйберләр бер карап торсаң чынлап та татар архитектурасы икенче карап торсаң бу классика өченче карасаң бу эклектика менә шулай итеп егерменче гасыр башының архитектура Турысына туры китереп эшләнә. Чынлап та, казаковлар әле алар сәүдәгәрләр түгел, сәүдәгәрләр генә түгел. Аларның нәселеннән чыккан кешеләр турында сөйләшә башласак, Мулланур Вахитов, безнең күрекле, күренекле революционер. Аның тормышы шулай ук бик кызыклы. Кайда гына укымаган, кем генә булмаган, нәкъ менә шушы Шакирҗан бабайның Оныгы була инде ул. Аннары мин Тукай музеенда эшләгәч, бөтен кешегә дә күрсәтәбез без Бәләкәй Тукай, Бәләкәй Апуш дигән картинаны хәтерегездәдер, бер малай, олы күзле, шундый күңелсез генә утыра, алдында бәрәңге, менә моның авторы Хуҗа Мурат Казаков дигән. Ул 1914 елда туган. Инде ул э, Мөхәммәд Шакирның абыйсының малайы. Менә шулай итеп э, без аларның бөтенесен бергә сөйли башласак, бергә э, аларны бәйли башласак, чынлап та алар әле сәүдәгәр генә түгел, алар әле безнең тарихка, безнең мәдәнияткә күп кызык өлеш керткән кешеләр. Асия Казакова, Салих Сәйдәшевның Соңгы хатыны, ул шулай ук Казакова, Казаковлар гаиләсеннән. Бу гаиләнең кияүләре, алар бит инде сәүдәгәрләр, ике кызы Юнусовлар белән кияүгә чыгалар, Юнусовлар белән бәйле, Апанаевлар белән дә бәйле алар. Менә аларның бер киленнә кияүләре Апанаев, теге билгеле Апанаев ул, шулай ук үз заманында музей, татар музеен төзү турында, беренче исламия китапханәсен төзү турында хыялланган кеше. Ул менә шушы Апанаевлар, Казаковлар. Болгар кунакханәсе. Болгар кунакханәсендә Казаковлар сатып ала. Һәм ул Болгар кунакханәсе Тукай яшәгән вакытта Казаковларныкы 42 номерның 40-сында Тукай тора. Менә шулай итеп, нинди генә юлга бассак та, нинди генә фән. Газиз Гобәйдуллин. Моны тарихчылар бик беләләр бу э, фамилияне. Газиз Гобәйдуллин, шулай ук Казаковларның кияве. Менә Рабига, э, Казаковның иң э, кечкенә кызы Рабига. Газиз Гаҗәп, бер нәселдән ни кадәр талантлы шәхес чыккан, шулай бит. Лена апа, сез менә моны ничек аңлатасыз үзегезне? Менә нинди генә сәүдәгәрне алсак та, әйме, казаковлармы, башка берәр сәүдәгәрне алсак та, Аларның балалары, оныклы, оныклары шулкадәр талантлы, танылган шәхесләр булып үсәләр, җитлегәләр дип әйтим. Бу ни белән бәйле соң бу? Татарский код диләр бит, милли код диләр хәзер. Чынлап та татар халкы бик инде ул бик э, эшчән халык булган. Алар куллары белән дә эшли белгәннәр, башлары да эшләгән, алар алга таба да карый белгәннәр. Бабай, ди, Шакир бабай, еш кына Әстерханга бара иде. Беркемгә бернәрсә дә сөйләми, ди, бара, кайта. Ул анда нәрсә дип йөргән? Мин тиккә яшәмәгәнмен, мин кешеләргә нәрсәдер калдырганмын дип яшәгән инде ул. Менә шулай итеп, кеше бүгенге көнен яши, ул яши нәрсә дип? Әле озак яшәрмен дип. Әнә бу кешеләр, озак яшәрмен, ләкин иртәгә үлеп китсәм, менә миннән нәрсәләр кала дип. Кызганычка каршы, Казаковлар, Апанаев, менә алар белән бәйле Гобәйдуллиннар утызынчы елларда күбесенең тормышына нокта куела. Ә, белүемчә, Мөхәммәт Шакир ә, әтисеннән калган менә шушы йортны бит әле үзгәртеп яса, ясата, әйме? Һәм менә үзенең теге хезмәт чәннәре өчен дә аерым пристройлар төзи. Ул менә шушы микән ул әле? Менә шушы флигель дип э, саныйбыз, ә, инде шушы флигель дип э, уйлыйбыз. Чөнки күп нәрсә, менә 10 елдагы бер мәкаләгә э, шулай тап булдым мин. Монда инде бөтен нәрсә җимерелеп бетте. Кән, йортның инде түбәсе дә юк, монда инде теге бомжлар яши, бу йортны кайчан да булса без күрербез микән, Казаковлар йортын, дигән шундый мәкалә бар. Универсиадага рәхмәт, унөченче елда реставрация ясый башлыйлар һәм менә бу шорт-лист бар, шундый әйбәт ниләр инде, реконструкцияләр ясаган, реставрация ясаган, менә шул бөтен дөнья шорт-листына килеп кергән менә бу йортны. Чынлап та, Архитектор да бит теләгәнемне күрсәтәм дип әйтә ала, ләкин әле ул бөтенесен өйрәнеп, нәрсәләр, менә чынлап та флигель кайда булган, монда бит әле конюшнялар да булган, монда Әйе, әле шул. тагын нәрсәләр дә булган. Аннары менә э, ишек алдын карасак, ишек аллары мин хәтерлим әле э, гражданскийда, Тегәрҗеб урамында, апаларда торганда. Ишек алдында бернинди асфальт та юк, ишек э, төб- э, анда түрдә бессет Ка. Анда э, бүтін йортларда диярлек э, таган, качели. Менә алар бүтінісі дә Фәүзия апа да э, байлар нәселеннән дип әйтим инде. Менә ул йорт минем күз алдымда, ул казаковлар йортының кайтыш булса да, ләкин чынлап та менә шулай яшәгәннәр. Ә бу йорт элек тә шундый алт өстә булганмы? реставраторлар алар э, өйрәнә башлыйлар алар теге эченә эченә кереп кирпеч нинди төстә булган икән, ничә тапкыр штукатурка булган икән монда, бусы нинди төстә, алар аны өйрәнәләр. Менә э, Рания ханым белән бәлки чынлап та э, сөйләшеп, э, очрашып ул турыда сораулар бирермен мин аңа. Петербургла, Петербургтан килгән безнең туристларга бик ошый. Менә мондый йортлар, чөнки анда бит Петербургта Бер йорт э, алсу төстә, икенчесе көрәнрәк, өченчесе саргылтырак. Менә бу Петербург стиленә дә бәлки туры китеребрәк эшләнелгәндер дип уйлыйм инде. Ә менә бу капкалар элек булганмы, хәтерләмисезме? Бу капкаларны мин хәтерләмим, ләкин мондый капкалар бу урамда алар чынлап та бар иде. Әнә ул Тегәрҗеп урамында да нәкъ шушындый капка аркылы керәдер и Бусы-се ябык торадыр и менә бу бу капкадан ачып-ябып, аны төнгә әле ябып та куялар иде. Ә хәзер шушы бинада офисный, офислар урнашкан бит инде? Офислар урнашкан.
кофейня, кафеханә, э, столовая, ашханә һәм төрле-төрле инде монда бер э, турны әле э, каядыр шушы тирәдә генә ярмаркаларда уздырып алдылар. Димәк, үз тормышы белән яши бу йорт. Казаковлар үзләре торсалар, казаковлар үзләреннән соң әле казанлыларга, казанга килгән кешеләргә менә шундый матур һәйкәл алдырганнар.